Shwmae! Diolch yn fawr am egwyno am y fideo hwn. Fan yma, rydym yn mynd i archwilio sut i rhaglennu yn yr iaith rhaglennu Go. Mae'n enghraifft oedd yn ei chreuwyd yn y flwyddyn 2007. Mae'n enghraifft sydd yn ein cyd-pentoerwyd, sef yn gyntaf mae angen i ysgrifennu hynny yr cod taliad union yn y ffeil destun ac wedyn i creu yr ffeil cymwysiad neu yr ffeil hywythred daliad ac mae yr amcan o'r iaith i fod yn fynegedaidd, yn ffyddlon, yn y ddwy fodd, yn y cydpentyrru ac hefyd yn y weithredadaeth. ac hefyd i galluogi yr ysgrifennu o raglenni sydd yn effeithlon ac yn gadarn hefyd, ac yn ddibynadwy. Felly, fel cyfreithlyd o'r blaen, mae'n ein iaith sydd yn ein cydbendithwyr, ac erbyn hyn mae'n angen i ni y cydbendithwyr ar yr cyfrifiadur i gydbendithori yr iaith, Felly os ydyn ni'n yn mewnbynnu y gorchymyn Go, ydyn ni'n gallu darganfod os ydy'r yr feddywedd Go wedi ei mewnsefydlyd ar y cyfrifiadur hwn, ac ydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy mewnbynnu y gorchymyn Go fel hyn, ac mae'r yr ymateb oddi wrth y cyfundrefn nid camfiwyd sydd yn archdecae nid ydy'r feddywedd sef yr cyd-penturwr wedi ei mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn. ac rydym yn gallu cadarnhau hynny trwy mewnbynnu y Gorchymyn Siwdao i wneud neu i rhedeg fel yr uwch ddefnyddiwr yr Gorchymyn Canlynol, sef yr RPT, cysylltnod ac wedyn yr gyfan ac wedyn yr adwyaeth neu yr adweiniadaeth ac wedyn yr enw. Nid ellir lleoli'r pecyn go, felly os ydyn yn newid yr enw o'r meddalwedd oddi wrth go i go lang. Felly maen nhw'n dweud nid wedi ei sefydlwyd, sefydlwyd dim. Felly ydyn nhw'n gallu sefydlu y meddalwedd hon fel hyn nawr. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn gallu defnyddio y gorchymyn siwrdo unwaith eto i redeg fel yr uwch defnyddiwr, ac wedyn yr gorchymyn i fensefydlu, rydyn yn gallu defnyddio rpt gysylltu not cyrchu ac wedyn fensefydlu fel hyn, ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef Golang fel hyn, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad fel hyn.

A dyna ni. Maen nhw wedi gorffen. Roedd yr holl gorymdeithiad o'r cladwytho ac wedyn datbacio ac wedyn y mewn sefydliad yn cymryd oddeutu pum munud. Nawr os dwi'n rhedeg y gorchymyn, go unwaith eto. A dyna ni. Maen nhw wedi darganfod y gorchymyn go ac Mae'n enwedig o'r meddalwedd ac mae'n yn allbynnu y gwybodaidd anglyn o'r meddalwedd ar y sgrin. Nawr, y gyntaf beth yw i creu ein gyntaf rhaglen yn yr iaith Go ac ar gyfer hyn rydyn ni yn gallu creu yr pregell arbennig ar gyfer hyn gyda'r enw er enghraifft fel dysgu Go fel hyn. ac os yr hyn yn morglio yno fe fel hyn, ac mae'n yn gwag, ac felly ar gyfer hyn, yr hyn yn gallu creu rhyw fath o ffel, er enghraifft gyda'r enw yn dechrau gyda'r rhif ddim un, ac wedyn hello byd, Ac wedyn mae'r yr oddodiad yn derfynu gyda'r uh, dot go fel hyn, felly nawr yr hyn gallu defnyddio yr golygydd destun VI neu ddim i olygu y ffal hwn ac yr hyn yn gallu rhoi yr enw o'r pecyn ac efo hyn uh, enw'r prif yn Saesneg ac wedyn a dyna'n gallu mynd forio o'r becyn FMT ar gyfer o'r fformat neu o'r ffurfiadaeth ac wedyn ar gyfer y ffwythiant a dyna'n gallu defnyddio yr arwydd R, FUNC neu func ac wedyn prif ac wedyn uh, cronfychu

Ac wedyn mae'n angen i ni i cau y ffwythiant gyda'r er cau cronfach cyriog, fel hyn. Ac na, rydyn ni'n gallu achub y ffeil. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu cyd-bentori y ffeil i creu yr hywythredwy, neu y hywythrediad, trwy rhedeg y gorchymyn go, ac wedyn Saesneg rhedeg, ac wedyn gwagliau, ac wedyn yr enw o'r ffael, sef dim un, hello byd, dot go. Dyna ni, na'r mae'r yn gweithio, mae'n allbynnu yr brawddeg hello byd ar y sgrin. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saf a hwyl!